Helo, siwmai, siwr i chi, croeso unwaith eto i fodlediad ralio. I ni'n edrych mlaen yn eiddgar at cymal ola, sef y cymal cyffro o rali Yp o Wlad Belg.

Yy digon prysur yym wrth gwrs rownd nesa'r bencampwriaeth yn dod fyny 'wan mewn yy pythefnos so ie paratoade yn yy full swing so ie lot i lot i feddwl am i fod yn onest. A dal gobeithio am ennill bencampwriaeth Rali Pryden eleni wrth gwrs falle newn ni siarad mwy am wna yn y man. Steffan Williams y peiriannydd o fri. Sneb yn deall mwy am nuts and bolts a pethe fel 'a o ca'l rali byd na ti. Uh, byddwn ni ddim yn gweud na. Felly, felly bod rhai'r boes yn Toyota yn gwybod, yn gwybod fwy, ond na, mae'n ma neis i, i actually watcho rally Prifigedre. Uh, chi'n gallu gweld bron fwy o beth sy'n mynd mlaen wedyn, a chi'n gallu gweld pob car yn lle just disgwyl ar splits a data trwy'r amser. So. Ie, yeah, mae'n diddorol. Nw, ni yn cael gweld mwy fan hyn na i chi pan i chi ar, ar y rali. Reit, Anna, le ni'n dechrau? Ni'n atgoffa yeah. pawb i ddechrau. Os ych chi'n gwylio hwn ar Facebook, Ewch draw i S pedwar C clic, dyna le fydd y cymal cyffro am ddeuddeg o'r gloch, nid fan hyn. So allwch chi wneud e nawr, ni na'n barod, ewch draw. A os 'y chi moyn yy cysylltu? Ie os chi isie a- anfon neges, chi isie gweu- gweu pwy chi meddwl sy 'di gyrru yn wych penwthnos 'ma, pwy chi meddwl sy'n myn' i myn' ar y pum pwynt yn y cymal cyffro, yy sh- beth chi meddwl o perfformiad Elfyn. Yy unrhyw beth chi eisiau gofyn, os oes cwestiwn gyda chi i Osian yy neu Steff draw fan hyn, ie, anfonwch nhw draw, yndyfe, yy Emyr? Sdim point gofyn cwestiynau i ni achos o'n ni'n deall... Na, a dim byd rhy anodd i fi chwaith. Cwestiynau anodd draw fan'na i'r bois hyn, ma' nhw'n deall lot mwy da iawn ots, pointio at Steff. Ie, cwestiynau i Steff, 'na be ni moyn. Ma' Steff allu ateb popeth. Reit. Fel arfer fan hyn bydden ni'n gwaethychu le ni'n sefyll arni ar y rali ond maen nhw dal yn y cymal ola ond un nawr achos mae Adrian Fomo yn y Ford Puma wedi cael damwen felly ni ar ei hôl i tymed bach. Mi fydd y cymal cyffro'n dachrau ar amser ond ewn ni nôl cymal i weld shwt oedd pethau cyn y cymal ola ond un felly ar ôl cymal deunaw

Ie. Yym, ond, beth am i ni myn' nôl i ddechre'r rali yfe? Dechre dechre?
Dechre o'r dechre. Sai'n cofio beth ddigwyddodd dy' Gwener... Yym. ...Emyr. Na, wel, ni yn gyd yn gwbo ma' Elfyn wedi ca'l rali anhygol on'd yw e? Yndi. Yym mae 'di bod 'n... A o'dd e'n arwen am ran fwya'r dydd dydd Gwener. O'dd. Yym ie, o'dd e jyst yn neis gwel' e nôl. Mae 'di bod yn gyflym ar bob rali 'leni byddwn i'n dadle.
Um, yeah, impressed gyda Elfyn ar y rali ma hyd yn hyn, Osh? Ie, yeah, chwarae teg, mae ma di oedd yr amserau i fewn. Um, Geth o gychwyn gwych i fod yn onest. Um, wrth gwrs, un peth bach yn mynd o'i le wedi costio chydig o rali ddo, ond uh, ar y cyfan, dwi'n meddwl, mae di wneud job gret, ti'n bo. Um, dim y rali uh, hawdda yn y byd, so, um, yeah, mae lot yn digwydd. So, na, dwi'n meddwl mae di rhoi perfformio gwych i mewn. Nes di cyffwrdd fynna ar y un camgymeriad bach. Nid camgymeriad Elfyn oedd e i fod yn fanwl gywir. Um, Scotty Martin, cyd yrwr uh, Elfyn, yn gael yr amser yn anghywir. Maen nhw'n checo mewn i'r cymal munud yn hwyr, felly deg eiliad o gosb, a beth yw'r bol? 6.7 eiliad. Oni bai am hwnna, Steff, bydde Elfyn yn arwen y rali. Mm. Ie. Bydde, bydde fe yn arwain, ond yn anffodus mae'r mae pethau yma yn gallu digwydd. Um, chymma, mae Scotty wedi bod yn y bencampwriaeth y byd ers blynydde mawr a i fod yn deg, sa'n cofio bod fe beth wedi gwneud camgymeriad fla o blaen. Um, so, fi'n, dwi e ddim wedi gwneud yn ffôl un camgymeriad mewn deg mlynedd neu rhywbeth, ond jyst yn anffodus bod wedi digwydd Ar yr Ali, mae Elfyn nawr llai na deg eiliad o'r fuddugoliaeth. Mm. Hei, ni'n neud camgymeriad bob deg eiliad. Heb sôn am un mewn pedair blyne. Ydyn, ie.
Ie, achos, um, ti'o, fel gyr, mae gyrwyr yn neud sawl camgymeriad mewn cymal os yn dyn nhw, ti'n modd, a A ma'r cydyrrwr yn amal iawn yn gorfod delio 'da 'na heb sôn yn pan ma' cydyrrwr yn neud camgymere ma' pawb yn siarad amdano fe. Yndi, ma' ma'r un peth fel t'mo' allen i neud pump chwech camgymere mewn un cymal, yy heb sôn am dros rali. Yym ond yn anffodus ma'r cydyrrwr yn sor' of gorfod perfformio fel y car. fel peidio torri lawr basically. So um, yeah, un cangymerau gen y cydwr, yr un mae pawb yn sylwi o, so yeah, mae chydig yn anheg. Um, ond yeah, yn anffodus fel am ei mynd, dyna'r dyna gamp dyn ni ynddo. Ie, yeah. ond wedi gweud na, mae Elfyn dal yn yr ail safle, fel wedon ni, dim ond 6.7 eiliad ar ei hôl hi. Mm. Um, stori arall oedd i, i arweinydd y bencampwriaeth, Caler Ofenpera, Mae, mae bwlch, beth yw e, 100 o bwyntiau ag e ar y blaen. Mae'r bencampwriaeth wedi ennill mwy na lai. Ond um, beth ddigwyddodd iddo fe, gwed, ar uh, Di Gwener? Ie. Yeah. Anusgwyl tu hwnt, bant o'r ffordd. Ie, yeah, oeddech chi bron iawn yn gweld o'n digwydd. Um, Ie, yeah, chi'n gweld lot o understeer ar fanna. Oedd o jyst, ie, bron iawn accident yn waiting to happen fel chi'n gweld lot o understeer, llawer gormod o speed a wrth gwrs cosb mawr rili. Um, os fydda ddim force na fydda fo probably jyst i dal i fynd trwy'r cae a dal ar y ffordd so ie yeah, lot, lot o damage i'r car hefyd. Ie, yeah, sy'n dod o fi eto ti, Steph. Uh, ti sy'n goffa clirio lan yr anibendod na fel arfer. Um, a'n anhygol, oedd cael ei nôl yn y rali ar dydd Sadwn. Felly, pedair awr maen nhw'n cael yn y fe. Ond, ti'n modd, mae hwnna'n gwaith arbennig gan criw Toyota oedd hwnna'n jobyn ffantastig maen nhw wedi gwneud, achos mm. dyw'r ceir ma nawr, um, ar ôl y reolau newydd, dyn nhw ddim mor hawdd i weithio yno ar ceir bydd yn diwetha. So mae fwy o bethau yn cymeryd lot fwy o amser ond ma' n'w wedi bod yn yn lwcus mewn ffordd achos ma' n'w wedi newid y reole yn y cwpwl o ralis dwetha. O'dd e siwrne chi'n dechre'r amser gwasanaeth o'dd 'da chi tair awr ne' peder awr a o'dd hwnna'n dechre ag fo benni yr un pryd ond nawr ma'r opsiwn gyda tîm os ma' n'w moyn ma' n'w'n gallu splito fe. So beth o'dd Toyota wedi neud o'dd o' n'w wedi stripo'r car ca'l gwment o bethe off o' n'w'n gallu Wedyn nethon nhw stopo yy yr amser wedyn yy tra bo' nw'n neud y flexi service i'r tri car arall a wedyn o'n nw 'di ca'l popeth yn barod i fyn' â'r car cale a fi'n credu o'dd bron dwy awr ar ôl 'dy nw a roion nw'r popeth yn ôl gyda'i gilydd. Ma' wnna'n amazing. Anhygol. Ma' fe yn anhygol i feddwl... Waw. ...t'mo' ma'n very true di i fi ga'l teie newydd ar y car. Pan dwi'n mynd i'r garej. Yym o'dd sgwrs hynod diddorol gyda Tom Fowler yym beth yw e cyfarwyddwr technegol Toyota dwi'n credu yw 'i swydd. Um, a oedd e'n canmol y boes i gyd, a nath e cyfadde, dim fe nath y gwaith. So dwi'n mynd gofyn y cwestiwn i ti, pryd, pryd nes ti actually cydio mewn spanner diwetha? Uh, yn garage ni na'n wythnos ytho. O, oh, yeah, Ond ar rally, ti sy'n galw'r shots yn hytrach na ga'l yr y tools ar y car? Ie, so tu ôl laptop i fi fel arfer, yy so ni sy o hyd yn checko'r data, ni sy'n siarad â'r gyrwyr am problemau ma' nw 'di ca'l, a pry' ma' rwbeth fel 'yn yn digwydd wedyn ni'n gweithio'n agos gyda'r number one mechanic yy i ca'l basically dod â plan o ocê ma' isie ni newid hwn ne' ma' hwn 'di torri, pwy yw'r pwy yw'r bois gore i neud falle beth sy' 'di torri fan 'yn, ne' newid hwn. a mae certain number o mechanics mae hawl dyn nhw defnyddio, a maen nhw'n beth ni'n galw'n arm banded. Um, so mae rai bod nhw'n gwisgo bandin uh, ar ei braich neu cos cyn bod hawl dyn nhw cyffwrdd â'r car, ond chi wedyn yn gallu gwneud swap gyda rhywun arall. So gwe bod rhywun yn gwybod, o, oh, dim byd person gorau i wneud hyn, mae rhywun arall yn y tîm yn, yn well i wneud e, maen nhw'n gallu tynnu'r bandin off a roi fe'r fachen nesaf wedyn. Gyda ni byth band. Na, Rwy'n efo'r band. Neb yn trwy'n fi dy band i wneud unrhyw beth. Um, reit, na ddigon am cael e. Allan ohoni o'n nôl mewn, so fydd e'n ymladd am 5 pwynt yn y cymal cyffro, dwi'n siŵr. Arweinydd y rali, unwaith o dde mas, oedd Thierry Newville, um, ail yn y bencampwriaeth, a cam gymeriad prin ganddo fe, ti'n rali adre, nabod yr hewlydd yma,

Ie, yeah, teimlo dros nhw uh, mewn un ffordd, achos oedden nhw'n gyrru rali gwych tan hynny. Ond oedd e'n mynd yn gloi ar y cymal na, oedd e lan ar y splits i gyd, felly... Ond oedd, oedd 18 seconds o fantes dy fe, mm. oedd, oedd ddim really angen i fe pwysio, fi'n gwybod mae'n rhwydd yn eist i fan hyn i weid, ond Nath e golli fe rili t'mod? Odd ddim isie neud 'na odd e? Na pam? Yy fel gyrrwr t'mod ti wastod moyn myn' yn gynt. Dwi'n credu yy ma' lot ono fo rhythm 'di lot ono fo rili yym os odd o'n amlwg odd e itha cyfforddus yn dreifio ar y cyflymdra 'na yym ti jyst yn y flow rili a i fod yn deg odd o'n rwbeth rili syml ddaru ddal o allan yym wrth gwrs ma' rali'n enwog iawn am pethe fel hyn sydd yn dal y gyrwyr allan, ond um, yeah, pan, pan ydych chi yn y rhythm, ydych chi'n tueddol i fynd a wrth gwrs mae'r concentration yn well, um, unwaith ydych chi'n bacio off, mae'r mae meddwl yn dechrau mynd wedyn a yeah, so fel am ei mynd. Ti'n sôn am y meddwl yn mynd, yn sneb mwy positif na ti eri, os e? Mae e fel na, yn wow. codi na nôl lan, bob tro, yn dweud. A mae'n gryf yn hyn. Yndi, a ma' ma' hynna'n rhywbeth mawr, um, da ni wedi gweld tyfo, characters gyrwyr dros y blynydde yn mynd o dod, a dwi'n credu o ran uh, mental strength, mae'n un o'r ei uh, cryfa, really. Um, mae i agwedd o heddiw yn, yn bositif, uh, fodd a'r colled mwyaf ddoe, really, o, o bod yn ar y blaen, a tyfo, crash diniwed, a ie, yeah, wrth gwrs mae dal i wthio heddiw. Mae'r cymal newydd orffen gyda llaw. Ww. Y cymal uh, sy newydd uh, ddigwydd. Uh, o'i Tanak yn mynd uh, cyflyma, hanner eiliad yn gynt nag Elfyn. Uh, felly mae Tanak yn mynd mewn i'r cymal ôl yma, 7.2 eiliad o flaen Elfyn. Uh, lapi uh, dros munud a hanner lawr wedyn, ond... Uh, Ie, yeah, odi 7.2 eiliad yn ormod mewn un cymal. Pa mor hir yw'r cymal yma? Ni'n gwybod? 13 kilometer. 13 kilometer.
Yeah. Ydy'n ormod? Os nag i oed yn ei camgymeriad, fydden ni'n gweud mae'n mynd i fod yn ofnadw anodd i Elfyn. Uh, ond mae'r cymal hyn, mae'n un anodd iawn, um, achos mae fe maen nhw'n cael y tipyn yn Wlad Belg, mae fel rhywbeth o cobblestones dyn nhw, mm -hmm. a mae'r un yn gallu bod yn ofnadw o llethrig, hyd yn oed os nag os ceir di bod yn nhw. So nawr, os mae bach o grafel uh, wedi cael ei tynnu mas, fy nhw'n even mwy llithrig. Um, mm. So falle, mae Elfyn digon agos, mae tipyn o bwysau ar oed, ond byddwn ni'n gweud byddai fe'n anodd i wneud e dim ond ar peth os nag i oed yn gwneud camgymeriad. Mm. Yeah.
Hanner eiliad pob kilometr, be, beth yw hwnna oll mewn... A! ...neu faint o ymdrech ychwanegol yw hanner eiliad mewn cilometr? Ti'n gwybod, pan mae'r boys mae gyd ar lefel uchel, maen nhw gyd yn agos i'w gilydd, a mae hynna'n lifetime, really, i'r boys yma, just i wneud ar cyflymdra ei hun. Um, ie, yeah, wel, dwi, dwi wedi gwneud y cymal yma yn y gorffennol, so, mae lot yn digwydd, fel Steph yn sôn, y cobblestones yma. Alla rhywbeth ddigwydd, ond um, ar Pace ar ben ei hun, mae'n mynd i fod yn tasg a hanner. Wel, gawn ni weld y men ychydig, achos fydd y cymal cyffro yn fyw ar S4C Clic, fel wedes i gynne. Os nawr chi'n ymuno da ni ar Facebook, mae eisiau chi fynd draw i wefan S4C, S4C Clic, ar y teledu, ar yr iPad, ar y ffôn, le bynnag chi moyn mynd, ond fyddwn ni ddim yn darlledu y cymal cyffro fan hyn ar Facebook. Ond byddwn ni nôl Byddwn.
Byddwn ni nôl ar ôl y cymal cyffro. So mae'r cymal cyffro uh, tua awr a hanner o hyd. Byddwn ni nôl wedyn am hanner awr wedi un. Byddwn.
Am rhyw, rhyw hanner awr bach, byddwn ni'n siarad bach fwy o siarad beth i beth sydd wedi digwydd yn y rali, siarad beth i'r cymal cyffro. Uh, os oes unrhyw gwestiynau ydych chi fel ni'n sôn, anfonwch nhw draw, uh, a byddwn ni'n edrych mlaen fyd, achos ni'n mynd i fod yn fysi, mae cwpl o misiodd fysi o flaen ni, os elfe. Sobor o fysi.
Elfyn fyna.
I'll take that.
Yeah, diolch. um, right, cwpl mwy o grashes da ni ddangos i chi nawr. Uh, dawn ni at y Pumas, felly dechreuwn ni da Adrian Fomo. Felly, uh, fi oedd yn lwcus iawn fan hyn, ond dyma'r fath o beth i ni'n gweld yn digwydd yn um, IP o hyd. Grafel ar y, ar y cymal, maen nhw'n mynd yn llydan ar cornel. Um, Felly, Adrian Fomo yw hwn. Siarad ni trwyddo fe, Osh. Ie, yeah, dwi'n yn... Dwi'n cario hwnna eto uh, cos bichel. Um, Nath am gweld bod wedi cymryd cut digon cynnar. Mae just i methu'r lein o falle lle tair, really. Um, a ie, yeah, ar y speed yna mae pethau mynd o'i le yn uh, handi iawn a ie, yeah, di talu'r pris. Felly ffordd mo yw 'na heddi, oedd e yn y pumed safle cyn i hwnna ddigwydd, os allwn ni weld shot hefyd o Craig Breen, eto mewn Ford Puma, um, a mae hwn yn debyg iawn yn dweud, e? Gwmws yr un peth bron iawn, cofe, so Breen yw hwn, um, ddodd hwn. Ni'n weld hwn yn gyflym cyn bod ni'n taflu draw off ag e mewn i'r thing a diwedd y dydd. Felly, hunlle o rali i M-Sport. Reit. 'Na ddigon o hwnna am nawr. Diolch bois. Yy i chi gytre, ewch draw nawr yn gyflym i S4C Click. Mae'r cymal cyffro yn fyw o Rali Ypres. Welwn i chi 'na.